Ydyn? Reit te, felly dyma i chi grŵp myfi.
Mae yna lot o waliau yn y byd. Wal fawr China. Y wal na efo'r graffiti, cofiwch dryweryn arni hi. A wal Berlin. Ond y wal liwgar yma ydy pob dim i mi. O nefoedd i fi ydi ei gweld hi. Uffern i fi. Ydi gorfod gadael heb brynu dim byd. Byth! Hon di Wallet Trainers. Ar y par mwya cool dwi rioed di gweld. Yr Adidas. ZX! Un miliwn? Ti'n gwybod fod e'n hyblyg ddiccyn fy hir, dwyt? Yn doodle, a ti'n gofyn am y Nike Air Turbo Pegasus di melyn na. Dyna ni'n gobeithio ei gael, ond mae mam di deud ei fod nhw'n rhy ddrud rwan. Beth am i ti gynnig talu am eu hanner nhw? Sgin i 'im pres nagos! Pres pen-blwydd? Na, dim llawer. Ffeindia job fel sydd gen i. Os base ti'n gweithio am dy bris, base ti ddim eisiau ei wario ar ryw trainers rhedeg, gwirion. Ti'n lwcus fod y sied wyau yn arfer mewn lle ti'n byw. Faint ti'n ei gael bob awr? Tair punt a 90 ceiniog. Hynny'n reit dda!
Rhywbeth tebyg mae Lisa'n ei gael yn y caffi. Ac mae hi'n gorfod golchi llestri a fflicio tatws a phethau felly o hyd. Dyna beth chi'n neud os chi'n gweithio mewn caffi a da'r clown. Mae e'n anodd hel pres pan ydych chi'n gorfod dod i'r ysgol bob dydd. Hmm. Mae gen i syniad am sut i wneud pres. Sut?
Wel, meddyliwch, pa bres yda ni'n ei gael bob dydd? Bois bach, o'n i'n gwybod eich bod chi'n hyll, ond o'n i ddim yn gwybod eich bod chi'n hollol dwp hefyd. Meddyliwch, pa bres ydyn ni'n ei gael bob dydd? Pres cinio, genius.
Mae pres cinio i brynu cinio. Yndi, siŵr, ond dyna'n incwm cyson ni. Da! Incwm cyson! Beth wyt ti nawr, rheolwr banc? Mae'n rhaid i mi gael cinio. Faswn i bron â llogi os faswn i'n mynd heb ginio. Ond mi fasa ti'n cael cinio, paid â phoeni. Ti fasa gwneud cinio dy hun yn noson gynt. Be? Gwneud brechdan slei i ni'n hunain, bob nos, a pheidio â prynu cinio gyda'r pres cinio? Yn union!
Erbyn diwedd y tymor, mi fase gen i ni digon o bres i brynu pâr o ZXs bob un! Wel, be dych chi'n feddwl? Cinio ysgol bob dydd i fi? Dwi'n tyfu, a dwi ddim eisiau byw ar ryw friwsion a hanner ben na na i ginio bob dydd. Tatws a grefi i fi! Reit, well i ni gychwyn arni fory. Amdani, 'da ni am fod yn gyfoethog!

Aros ar ôl am chydig. Pam?
Dwi'n ôl potyn o uwd yn barod at wedyn. Be?
Ti di prynu potyn o uwd? Dwi di prynu poti ar peth. Rhyn nhw bron yn cael eu lluchio. Ges i nhw am hanner pris. Deg potyn. Bargen. Dwi wedi cuddio nhw'n y to fyny fanna. Oh, Mae'n rhaid bod yna le gwell i'w cuddio nhw, os gawn ni'n dal. Hyn di lle gore, gawn ni ddim i dal. Iawn, mae'n glir. Dweud wrthau'n syth, bin, os oes na rhywun yn dod. Iawn, siŵr.
Psst, hei, a be da chi'ch dyn gwneud yn dili dalio fan yma? Meddwl tybed os oes na rip ysgol blwyddyn nesa mis. Trip ysgol? Aros i ni gael yr un eleni o'r ffordd gyntaf, ia? Allan yma rwan, diflannwch! Wch! Wihiw! Agos fanna! Trip ysgol! Sa'n well a ti di gofyn i gael gweld yr eiddo coll? Deud o fod wedi colli siort neu rhywbeth? Mm, ti'n iawn, ond we wnes i'n reit dda i feddwl yn sydyn ar rhywbeth. Do, nes i ddim di glywed di'n dweud dim byd. Ro'n i'n trial cuddio potyn o uwd oedd wedi dod lawr o'r awyr am ryw reswm yn dôn.
Do, fe'n reit dda 'fyd.